Ko tāku e whakapono nei, ka ahu mai te tino pito mata o ngā kaipara, o ngā kaitākaro Māori i ō rātou ake whakapono, me ngā whakapono i whakatupuria ai rātou i roto i ō rātou whānau. He haepapa nui tērā, me kawe ake e rātou te kauae o ō rātou mātua tūpuna i roto i ngā mahi katoa.
Ahakoa he Pākehā tēnei hākinakina nō tētehi Pākehā, he Māori ahau e noho Māori nei ki toku ao Māori ahakoa kīhea au haere ai. Ko te toto e rere nei, he Māori, ko ngā whakaaro ka whakapuakina, he Māori. Ko taku tuakiri ka noho hei Māori, hei tuakana i ngā whakanekenekehanga katoa ka takahi ahau.
Ka āta kitea te pito mata o te iwi Māori, a otirā, o ngā tāngata katoa o te Moana-nui-ā-Kiwa ki ngā korikoringa katoa o te ao. Kau anō ko ngā āhuatanga o te ao Māori, engari ērā o ngā āhuatanga katoa e puta noa i te motu whānui. Mēnā rānei ko te taha ki ngā tinana, āe, engari me āta manaaki i aua āhuatanga, ko te taha ki te kai, ko te taha ki te whakapakari tinana, he aha atu, he aha atu. Nō Te Arawa, nō Ngāti Porou me Ngāpuhi ahau. Whakatupure ake ki roto mai mō te takere nui o te waka o Te Arawa ki Rotorua mai. Stevie Te Moni taku ingoa. Mēnā ka āta whakaarohia ngā āhuatanga ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero, ki ngā whakapapa ā rātau mā. Ā, e mea ana te hākinakina ehara noa i te mea whakakorikori i te tinana, engari he mea whakakoakoa anō i te katoa o te tangata, ahakoa ko ngā mahi a Rehia e haere ana ki te hī ika, e haere ana ki te piki maunga, he aha atu rānei. He mea kua āta wānangahia e te tini, e te mano. ā, otirā, mātou e whaiwhai haere nei i ngā āhuatanga o te oranga, ā, me te whakakorikori anō i te tinana, ā, e puta mai ai tētehi āhuatanga ki te hauora. Ā, me ngā āhuatanga whakaratarata anō i te tāne, ā, i te wahine, ā, i a wai rānei, ā, ko tērā anō hoki te āhuatanga o te hākinakina, ā, he whakamākona anō i te hiakai a te tangata, ā, ki ngā āhuatanga papai katoa, ā, o tēnei ao. Ā. Koira tāku.
Ano ngā wai whakaika o Te Rotoiti, no te awa whakatere taniwha o Utuhina, a, no Taranaki ano hoki. Tena katoa tatou, ko Hiko-o-te-rangi Curtis tōku ingoa. Ko tētehi o aku tūno mahi i tēnei wā, he kainakawhiti au, a, ko tētehi oku tūno whainga, kia uru atu ki ngā whiringa whāiti o te ao, a, hei tuatahitanga mo tātou te iwi Māori. Ko tōku mahi, āe, i, i ēnei tau kua hipa, me pēhea tōku whakauru i tōku ao Māori ki tēnei hākinakina Pākehā. Nā te mea i ahu mai tēnei hākinakina i tētehi Pākehā nō Amerika, engari me pēhea tōku hanumi i ēnei mea e rua e taea kia taea e au te puta Whakaihuwaka nei, pitomata nei i tēnei hākinakina. Nō reira, mō ēnei tau kua hipa, kua tino ngangāu te whakauru i ōku, i ōku atua, i ōku karakia, ā, i ngā karakia, i ngā waiata, i ngā wānanga, a kui mā, a koro mā, aua āhuatanga, ā, kia kapo ake au i a Tū Mātauenga rāua ko Rongo. Whakapono nei au, ki te kapo koe i ēnei atua i roto i. I ēnei āhuatanga o te nakawhiti, ka kite koe i te tino hua, i ngā tino hua ka puta mai i a koe, i a rātou, ka mutu i tō ao Māori anō hoki ki roto i tēnei mahi hākinakina, tēnei mahi nakawhiti. Ka kapo ake au i a Tūmātauenga i a au i te papa whakatū waewae i roto i te riri, i roto i te kaha, Ā, anō hoki a Tāwhirimātea, mei kore ake a Tāwhirimātea kāre ngā pūkahukahu e puta mai, kāre te manawa e kipakipa. Engari a Tūmātauenga kai reira te riri, ā, kai reira te upoko māro. Ā, ko aua āhuatanga ka uru atu ki roto i āku mahi, i waku mahi, e ea ai aku mahi i roto i te whakataetae, ā, i roto i ngā mahi haratau anō hoki. Engari, kia kapo anō hoki ia rongo. Ā, ko Rongo, ā, e mauri tau ai koe, e, e rongo ai koe i, i tōna āhuatanga, ā, kia mau ngā rongo ai tō noho, ā, whai muri mai i ō mahi, ā, i mua anō hoki i āu mahi. Ki te noho koe ki roto i ā Tū, kare kau ā Rongo. Ki te noho koe ki roto i ā Rongo, ā, kia roa nei te wā, kare kau ā Tū, noea me, me kauhanga nunui aua āhuatanga. Ā, engari whakapono ana au, ā, nā tōku ao Māori, ā, ka puta au, mā tōku ao Māori ka puta au hei whakaihuwaka, ā, i roto i tēnei mahi nakawhiti. Ko tēnei mahi nakawhiti, ā, he whakakīkī i ngā pūkahukahu ki a Tāwhirimātea, ā, ki te hā, kia whakawhānui, kia whakawhāiti anō hoki, he mea e whakatukituki ai, e kipakipa ai te manawa, engari anō hoki ko tēnei mea te nakawhiti, he mea kua whakakotahi mai, ā, ki tētehi pouaka me kī, ki tētehi tapawhā, ko te mahi tinana, ā, ko te mahi hiki maitai, ko te mahi kauhoe, ko te mahi omaoma. arā, gymnastics, ā, strength training, arā, ko te weightlifting tērā, ā, ko te bodybuilding, ko te kauhoe, swimming, ko te mahi omaoma, arā atu, arā atu. Engari kua whakakotahi mai ki roto i tētehi pouaka e ea ai tēnei mahi nakawhiti. He mea uaua tēnei mahi hākinakina, ehara ana he mō te mahi tinana, engari anō hoki mō te mahi a te hinengaro, a te wairua anō hoki.
Ā, ko tāku e whakapono nei, ka ahu mai te tino pitomata o ngā kaipara, o ngā kaitākaro Māori i ō rātou ake whakapono, mēnā rānei ko te whakapono ki ngā ao o te atua Māori, mēnā rānei ko te whakapono ki ngā hāhi e whai wāhi ai rātou, ā, me ngā whakapono i whakatupuria ai rātou i roto i ō rātou whānau, ā, he haepapa nui tērā, ā, me kawe ake e rātou te kauae o ō rātou mātua tūpuna i roto i ngā mahi katoa, kaua noa ko te hākinakina, mēnā rānei ko ngā mātauranga, mēnā rānei ko ngā mahi ka whakatutukihia e rātou i ia rangi, i ia rangi, ko te pitomata o te Māori i roto i ngā mahi katoa ka puta mai i ō rātou anō whakapapa. ā, me ō rātou whakapono he hua nui, ā, mā te whakanui i te whakapapa a tēnā, a tēnā, e whai hua mai ai rātou i roto i rō rātou anō ao.
Ka raranga ngahau ki te muri, ka raranga ngahau ki te tonga. Kia mākinakina ki uta. kia mātaratara ki tai. Whakapupuke ai ngā ngaru i te ngaru. Nau mai, haere mai, ki tōku whare tūpuna o Rākaiao, ki tōku marae ātea o Tapuaekura o Hatupatu. Anei toku papa tītakahanga, anei toku pā kaiahi. Nau mai, haere mai. I tupu ake ōku huruhuru ki te poho o tōku wharenui o Rākaiao, i reira anō hoki tā mātou kura te Wharekura o Ngāti Rongomai. Mai te tau 2008 ki te tau 2018. Kia hoki atu au ki te tīmatanga, whā ōku pakeke, rima ōku pakeke. I konei ki roto i tōku nei whare o Rākaiao, konei akoa i au me pēhea toku mau. ā, i te rākau. Ā, nā tōku Pāpā tērā i whakakotahi mai i a mātou, tomokia te whare, kia ako me pēhea te mau i te rākau, ā, me pēhea te whakaaneane, ā, ngā mahi o te pakiaka, ngā mahi o te waewae, ngā mahi o te tinana, ā, me pēhea te pūkana, ā, me pēhea te ūmere, me pēhea te haka. Aua momo āhuatanga, ā, i ako au ki roto i tēnei whare. Tekau tau mātou i reira i te wharekura o Ngāti Rongomai, e tipu ana ki mua i tō mātou marae, ki mua i tō mātou roto, tō mātou maunga, ki mua i tō mātou wharenui, tō mātou wharekai, whare, wharepuni, whare karakia anō hoki, nō reira i tino waimarie mātou o te wharekura o Ngāti Rongomai i taua wā ki te. Tupu, ā, ki roto i te mahana o tō mātou iwi, o tō mātou whare. Koinei toku pāpere tuatahi, koinei toku barbell tuatahi. E rua ngā karu ki mua, e rua ngā karu ki muri. Anei te arero, ngā niho kurī, ngā niho taniwha. Karu mataara, karu moe, te rae ō riri, ā, tauri aweawe, raparapa, ā, te ate me te ate rau.

I roto i ngā āhuatanga e tūhonohono nei te tāngata ki ngā mahi hākinakina ake, ka hoki ngā mahara me ngā kōrero ki ngā. a whare o ngā mahi a te rēhia, ki ngā whare pora, ā, ki ngā whare kura, ā, i whakakorikorihia ā tātou tamariki, ā, ki te aha, ki te āta whakariterite i a rātou, ā, mō ngā āhuatanga katoa o tēnei ao. Mēnā rānei ko te haere ki te kari, ki te hauhake anō i roto i ngā māra, Mēnā ko ngā mahi o o Tūmatauenga e whakarite ana i ngā toa ki te haere ki te pakanga, ko ngā āhuatanga korikori katoa, he āhuatanga e whakapakeria anō ai te tinana o te tāngata, o ngā uaua, o ngā pūkahukahu e puta mai ai tētahi hua nui. He huhua tonu ngā ngā mahi rangahau kua āta whakatutukihia e ngā kaipūtaiao puta noa i te ao, ā, e mea ana, ā whakatipuranga nei, ka heke, ka heke, ka piki ake te pitomata o tēnā reanga, o tēnā reanga, ahakoa te aha. Ko te painga o ngā kaiako, o ngā tāngata katoa rānei e whai wāhi atu ai ngā tamariki, ko te whakawhanake i ō rātou pūkenga, i ō rātou pūmanawa i roto i ngā āhuatanga e pakari ai rātou. Nā reira, ka kitea i roto i ngā kōhanga reo, i ngā puna reo rānei, kei te āta whakapikipiki anō ngā kaiako i ō rātou mātauranga, i ō rātou pukenga ki te korikori. Mā te hākoakoa, mā te hākinakina, mā reira e āta ū ai tēnei āhuatanga o te ora, o te aroha anō hoki ki ngā mahi hākinakina. I roto i ngā mahi hākinakina puta noa i te ao, he ōritenga i roto i ngā iwi taketake katoa, ahakoa ko te omaoma tere tērā, ko te kauhoe tere tērā, ko te hiki i ngā āhuatanga i ngā mea taumaha tērā, mēnā rānei ko te toka, mēnā rānei ko te wahia, he nui ngā āhuatanga e rite tahi nei ki ngā whenua

Ko tētehi o ngā whakataetae kua roa nei e kawea ana i te whenua o Tahiti. Nuku atu i te 100 tau tēnei momo whakataetae e whakahaerengia ana. Arā, mēnā ka āta wāwāhingia te ingoa tūaro, he ōrite ki tō tātou kupu tākaro, arā, ko te Māohi, ko te Māori anō tēnā. Nā reira, ko ngā tākaro Māori nō roto mai o te takiwā me te whenua o Tahiti mai. I te whakataetae tūaromāohi, ka kitea te whakakotahinga mai o ngā kaipara katoa o Te Moananui-a-Kiwa. ā, nō Hawaii, nō Rapa Nui, nō Rarotoa, ā, nāwai ka whai wāhi mai a Hāmoa, a Atonga rānei, ā, kei te āta wherawherahia mēnā ka whakatūhera ki te ao, ā, hoi anō mō tēnei wā, kua tiakina, ā, ki a tātou o Te Moana-nui-a-Kiwa. Ia te tau ka tae atu, ā, tētehi māpu, ā, nō roto mai o Aotearoa, ā, ki te whakakanohi anō i a tātou o Aotearoa. Ā, he hōnore nui tēnei. ā, hoi anō, he haepapa nui e tino kawea nei i runga anō i te whakaaro, ā, me Māori te kawe, tuatahi, ā, me whakanui anō i te āhua ki ō tātou mātua tūpuna, ka rua, ā, mēnā rānei ka puta mai tētehi whakawhiwhinga nui, ā, tuatahi, tuarua, tuatoru rānei, ka pai, engari ko te mea nui, kei te kawea anō i runga anō i te mauri, i te mana nui, ā, hei māngai mō te ao, ā, o Aotearoa. Ko te hākinakina amora a Ōwhai, ko tērā o ngā hākinakina ka āta kitea te kaha o te tinana, o te ngākau, o te wairua anō hoki o te tangata ki te tūhonohono ake ki te kohatu o te wā. I roto i te tākaro ake o Amora Ōwhai, ka tīmata te toka ki te papa. Ko te whakataetae nui, kia hikina ake te toka atu i te papa ki tō pokohiwi, me unu atu i tētehi ringa, ā, kia āta mauri tau, kia āta taurite te tū o ngā waewae, kātahi, ā, ka kīia mai kua ū, ā, kua tū te wā. Anei te toka katahi anō ka kohia mai i Maketū, he ōrite ki ngā toka kua hikina kētia nei e tātou, ngā toka whakangungu mō ā tātou mahi ki roto mai o Tahiti. Ana, ka kīia mai ko ēnei toka he tātā hoata, he mea kua āta ranua e ngā rangitoto o te whenua, ka pupū ake i te tai o ngā moana Ka āta kitea tēnei i te takiwā o te Moana-a-Toi. Engari anō, tēnei momo toka, i kohia mai tēnei toka i ngā wai o te awa ki Tongariro. Nā reira i ahu mai ēnei i ngā maunga puia e pā tata tonu nei ki ngā maunga hukahuka nō roto mai o Tūrangi o Ngāti Tūwharetoa. Ko te rerekē, ko ēnei o ngā toka i te mea ka āta tukitukihia e ngā ngaru o te tai moana. Ā, kei te kitea he āhua kōhaohao, nā reira he raupā tēnei ki te kiri, ā, mēnā ka, ka, ka āta pupurihia, ā, ka rakurakua, ā, ka rapirapia te kiri. Engari anō te rerekē ki te kiri o tēnei o ngā toka, ā, he toka onewa, ā, ka āta mirimirihia e te ia o te awa, ā, ki tongariro, nā whai anō ka māeneene, ā, ki te pupuru, ā, he āhua auaua ake, ā, ki te hiki. Ā, nāwai, nāwai, ko te nui o te toka, he taumaha ake. Ā, anei ngā mea pakupaku mō te hunga rangatahi, ā, he pai anō hoki mō te whakangungu me te whakamakakā anō i te tinana, kia waea haere ai ki te hiki i ngā mea taumaha mō ngā taumata e hiki nei tātou. Ko te hunga e āta mōhio nei ki ngā āhuatanga hiki maitai i roto i ngā whare ora, ka mōhio, ā, me whakarite anō i tō mauri me te mea nei e āhua pukuriri nei koe ki tērā momo maitai, ā, kia puta anō mai tētahi momo ngao e āhei ai koe ki te hiki i taua maitai. Kua kore e āhei ki te whakawhiti i tērā momo ngao, i ērā momo mātāpono, ā, ki te hiki anō i ngā toka i roto i te amo rā o whai. He rerekē te tūhonotanga o te tinana, tērā i te pupuru, i te kakau, ā, o te maitai, tērā ki te āta pupuri i te tinana o te toka anō hoki. Nā reira, me āta whakarite anō i tō wairua, i tō mauri, kia hāngai anō ōna mātāpono, ā, ki te tika ki te pono. Ki te kore. Ana ka āta rangona i tētahi momo tuki, mēnā rānei ki tō māhunga, mēnā rānei ki tō pokohiwi, ki ō poho, ka raru anō te tinana mēnā kāre i te āta tau te wairua.
He uaua te whai i tētehi whare whakapakari ki a ngā mea katoa. Ah, te nuinga o te wā kei konei, māua ko tōku makau, māua anahe, ko au anake rānei, i waenga i te wiki whakapakari ko au anahe. He āhua mea mokemoke tēnei. I uaua i te tīmatanga, ā, engari ināianei kua tino waea au ki au anō, nā te mea pau anahe kai konei kōrero ana ki au anō, e wero ana i au anō, aua momo āhuatanga, he nui ngā painga kai roto, engari ko te mokemoke anō hoki. He mea tērā kia whakapiki i te kaha o te hinengaro. Kia tae atu au ki te papa whakatūwaewae o Torreon, ā, kua rite, ahakoa te aha. Mēnā e nui ngā tangata, kāre aha, mēnā karekau, kāre aha. Kua au kē te take o tōku hinengaro, ia. ki te āta whakaaro koe, mēnā e mahi ana koe i te gymnastics, me pai koe ki te gymnastics. Mēnā e mahi ana koe i te weightlifting, he uaua anō hoki te weightlifting. Engari, ko tāu mahi i roto i tēnei mahi nakawhiti, me pai koe ki tēnei, me pai koe i tēnā, tēnā, tēnā, tēnā. Aua momo āhuatanga e taea koe te whakatutuki i tō mahi, koirā tētehi mea uaua ki a au. Ka hoki atu au ki te tau 2020, ā, koirā te tau tuatahi i puta mai tōku pāpā hei kaiako, hei rangatira māku, ā, i roto i tēnei ao nakawhiti, hei, hei coach. Kāre au tino tau, kāre au tino whakapono ki ana mahi nā te mea koinei tana wā tuatahi. Engari, nā taku tamarikitanga, kāre au mārama ki te nui o tōna māramatanga. Koirā tētehi mea i tino ngau ki taku manawa, ki aku mahi katoa i ngā tau e rua ka hipa whai muri mai tēnā. Engari, i whai tonu au te ara ki te he aha ngā hua o tōku pāpā. Ā, mea rawa ake, ka tae ki te tau 2021, ko tae au ki te tūāpapa tuatoru o te ao, ais, nō hea, i kite au te nui o tana māramatanga, ehara i te ao Māori noa iho, engari i te ao nakawhiti anō hoki, nā tana pakeketanga me tana koi, ko ia tērā i kapo i ēnei mahi i te ao Māori, i ēnei mahi i te ao Pākehā, ēnei mahi, i te ao nakawhiti, ka whakahanumi mai, ka whakakotahi mai, kia whakatutuki i aku mahi. Koirā tētehi o ngā tino hua mōku anō i roto i tēnei ao nakawhiti, ko toku pāpā. Kāre au te tino mōhio ki ētehi atu Māori, ki ētehi atu Pākehā rānei, me tētehi pāpā pēnei, te tino koi, te upoko māro ki ngā mahi me tana whakapono, ki ana mahi anō hoki, koirā tētehi o ngā mea Ā, ka tino puta mai hei painga māku i roto i te ao nakawhiti. Kia pakeke ake wōku whakaaro ka mārama au, ā, koinei ngā hua. Me uaua ki konei, kia ngāwari ki konei. Me uaua ngā mahi o te rā, me uaua ngā mahi o te pō. Me uaua ngā mahi a te nakawhiti, e ngāwari ai te tū ki te papa tūwaewae. Me uaua ngā mahi a te mau rākau kia ngāwari tō mahi a te wero. Me uaua tēnei kia ngāwari tēnā. Kātahi au ka mārama, ā, koinei ngā hua o tōku pāpā. I was so scared.

He tini, he huhua ngā āhuatanga e tino tāmi nei i te pitomata o te iwi Māori ahakoa te aha i roto i ngā mahi hākinakina. i roto i ngā mahi hauora, i roto i ngā āhuatanga o te mātauranga, he aha atu, he aha atu, ā, ko ngā āhuatanga o rāwaho, ā, e tāmi nei i te pitomata. Ā kāti, ko tāku e matapopore nei mō ngā tau e heke nei, e heke nei, me ngā reanga e heke nei, e heke nei, ā, kia whāia e rātou te pitomata, ā, ka āta whakapono anō mā te kaupapa Māori, mā ngā tikanga me ngā kawa o te ao Māori rātou e kawe nei i roto i ā rātou mahi katoa, mā reira e angitu ai rātou i roto i tō rātou ake anō ao. Ko te manako nui mōku, ko te wawata nui mōku, kia ū tonu ai ngā whakareanga e haere ake nei ki ngā mātauranga, ki ngā tikanga, ki ngā kawa e kīia ai tātou he Māori hei kawenga mōna i roto i tēnei ao hurihuri. Ā hākinakina mai, ā hātu rānei.
Ahakoa he Pākehā tēnei hākinakina nō tētehi Pākehā, he Māori ahau e noho Māori nei ki toku ao Māori ahakoa kīhia au haere ai. Ko te toto e rere nei, he Māori, ko ngā whakaaro ka whakapuakina, he Māori. ko taku tuakiri ka noho hei Māori, hei tuakana i ngā whakanekenekehanga katoa ka takahi ahau. Ko tētehi o aku tino whāinga mō te ao nakawhiti, engari mō a tātou rangatahi anō hoki, kia whai ta rātou ao Māori, kia taketake te tū, ā, ki roto i tō rātou ake whenua, ki roto i tō rātou ao Māori, kia Māori te whakaaro, kia Māori te tuku. Engari anō hoki, kia whai tā rātou ao nakawhiti, kia whai ki te rangatiratanga, ki te pitomata o taua nakawhiti. Engari, kia takirua anō hoki te haere i roto i aua mea e rua, ki te kore tētehi ka uaua tētehi. E whakapono ana au mēnā kei roto tō ao Māori i tō ao nakawhiti ka ngāori tō haere, ka Māori tō haere.

Tūturu, mahi hāngi, tata 45, 50 ngā tau, ko te mahi rangatira. Aroha atu tēnei marae, 20 years in the build, kore e whakapiripiri mai ngā young fellas ki te kāinga, kahore e mōhio ki te mahi hāngi. Hokihoki mai ki te marae, kia ako, ā, nō hea koe, ko wai koe? This is how we manaaki people. Ko te tikanga ki te whakaako tonu ki aku irāmutu i roto i tā mātou whānau. Ka whai hua te inamata o Ngāti Whātua ki Kaipara anō hoki. Well one day I'm going to be one of those kaumātua. Koia tēnā te tikanga o tōku pāpā. E tapu ana te hāngai. Ko te mea nui ki te manaaki ki ngā whānau. Next generation coming up, oh well that's us. Whakauta mai ngā pātai. Ko wai te ingoa o tēnei whare? Kōrero! Mō wai tēnei whare? Mō te iwi! Mai e te tipu, mai e te huawe. He oranga a iwi, he oranga a hapu, he oranga a tangata.